Bu gün netijedenden bir markete girip, bu taýdaky produktalaryň, harytlaryň bahalaryny göreris hemme bilen birlikde. Esasy ýöne bärik geleňde ýaşaýyş nähili, ýaşaýyş bahalary gymmatmy, arzanmy, şolary deňeşdireris. Onda görüşen çek. Salam täzeden. Şu wagt e, supermarkete baryas. Supermarket e, Kiýewiň näliýsem. Ay normal rap supermarketde hemmesine girip göremok. Ýöne ortaça bahalar deňräk. Belki uýurjamyz birazcık gymmadyrak bolupdyr ýa-da biraz arzanyrak bolupdyr. Bille supermarket. Häzir şoňa barýas. Bahalar görmek üçin Gyzylky baharyny zatdan biraz göreris. Indi nämeden başlasak bor? Bulara bärde gaty arzan. Näliýsem Suw bilen deň dara şon ýaly bir pikir edäýiň. Şoň üçin bäriň halky gaty gowy görýär içmäni. Suwdan köp içýär diýip biler. Indi anakomlar bärde arzan. Şu meselem 329 griwin. Griwin näl hasaplap biler? Griwen şa üýtgäp dur, üýtgäp durýar. Ýigrimi ýedi bilen ýigrimi alty, ýetmiş, ýigrimi alty, segsen üýtgeýär şu aralygy. Bir dollar şu wagt ýigrimi alty, segsen griwen. Şondan özüňiz hasaplaýyň. Ýa-da bahalar üýtgeýär, ana. Bularyň hemmesi griwen. Bäş kyrk dokuz. Bu biraz ulurak bolansoň dokuz kyrk dokuz. Bular düýn alamda dört näçedi?

Türkmenistandaky bahara bilemok. Türkiýe, Türkiýedäki bahary bilýän. Türkiýe bilen Ukraina e, ortaça aýdamyzda deňräk Türkiýe bilen. Ýöne miwe, miwe tarapyndan gaty gymmat. Ne görýän bolsaňyz bahalar şeýlere. Bärde miwe köpsi türkden ýa Afrika tarapdan gelýän üçin gaty gymmat özleri kän öndürenoklar. Ýöne kartoşka başga näme kartoşka birem käşir sogan olar Arzan kän gymmatdan Türkiýä görä arzan. Bular ýigrimi iki togsan dokuz, ýigrimi iki kyrk dokuz. Soklar hem şundan ýalak, on dokuz togsan, on üç togsan. Okuwçy, okuwçylaryň iň köp iýýän zatlarynyň biri.

Aşa bärde tortlar bar. Bahalar şunýalar. Her hilegi bar. Ýüz näçeligi bar, ýetmiş näçelik, altmyş näçelik. Skidkaly bolanlar bar. Moloko. Ýigrimi dokuz togsan dokuz. Otuz.

Her hile bar ýagny bärde. On sanagy ýigrimi alty, kyrk dokuz. Bärde on sanak ýigrimi, altmyş bäş. Kaçytwa soraýar, üýtgeýär-de, üýtgeýär-de. Maýonez.

Ýöne türke görä kolbasalar arzan, etem arzan, towugam arzan. Indi bahalar şunýaly ortaça. Köpüsi ýöne doňuzyň eti bar.

Baka, bärde kile etiň, etler kileläp ýazylypdyr. Bir kilesi ýetmiş iki togsan. Bular marnawat edilen etler. Şaşlika etjek bolsaňyz taýynda. Bärde gaty uly market. Bärde balyklaryň görnüşi bar.

Ýene. Eger içmäni gowy görýän bolsaňyz ýaşaýaňyz bärde. Türke görä gaty gat gatardan Türkmenistanda bahalar näli bilemok, ýöne türke görä şu wagt aýdýan gatardan. Bärde şinjalak çörek, prýanik, bulka, gutap, her hilje zatlar bar. Bahalary bulkalaryň hatda bahalary arzan. Meselem, şol biri 7.49. Meselem şu ullakan dokuz kyrk dokuz. Her hilje çörekleri bar. Gara çörek, buhanka, gara buhanka, ak buhanka. Ýa-da şundan. Çörekler türke görä gymmadrak. Muny aýdaýyn. Meselem, şul

Maşşaall. Buram supermarketlerinde şun ýaly naharlar zatlar bar. Eger ajyksaňyz şutadan alyp bilýäňiz. Bularyň bahalary hemmesi grammy, 100 grammy.

Aňyrdanam käbir zatlar bahasyny görüp, şu zatlar bardy. Miwe. Şolary, şolaryň bahasyny göreli. Başga kän zadam galmady. Ortaça elleňizde bir zatlar pikir bolandyr diýip umyt edýän. Bärde men ýaşan ýerleriň ýanlary. Kizstat. Eger Ukraina gelseňiz, Kyivstar zadyny alyp berseňiz sim karty. Arzan hä buram bärde interneti gaty arzan. Gaty arzan diýdigim Türkiýä görä arzanda. Sebäbi başda gelende şo Kyivstardan alypdym men. 150 grivn berdimda.

Şu wagt Başgal supermarkede geldik. Bu hepde miweleri bahasyny seredeli. Miweler aýdyşman gymmat. Ýöne banan bir kilesi 27 99. Ekwadordan gelen eken. Ha, biram almalary beýleki miwelere görä arzan. Meselem bul ýedi otuz dokuz käbir käbir ýerlerde altysy grivnada bar. Üýtgeýär almanyň bahalary. Meselem bul dokuz on. Üzüm gaty gymmat o. Bir kilosy ýüz alty grivna.

Mandarin otuz üç togsan dokuz. Başga şugundur we şugundur. On dört togsan beş. Aýdyşym ýaly kartoşka kän gymmat däl, arzan. Kilesi on grivna. Bärde üýtgeýär. Hasabada bir ýarym çyky ýigrimi bäş togsan. Kartoşkadan kartoşka üýtgeýär bärde. Bular ine bularyň kartoşka, sogan ýigrimi dört togsan bäş.

Başga näme? Köp zada gördük. Beýle supermarketde görüpdik bulara. Şonýalak ortaça bahalar. Şunýalak taýyn, börek, çörekleri bar. Meselem, näçedenmiş bu? Kartoşkaly börek 28-80 grivn. Taýyn göni gyzgyn suwa salyp bişirilmeli. Meselem, doňuzly näçe diýýär? 38 30. Her hili içi her hili etli suwa, gögenli suwa. Ýaňja ikinji supermarkete giripdi. Şoňa baran şondan soň çykyp barýarkam ýene garagol gelip bolanok diýdi. Dünýä çekmeli. Ýenem aklyňyzda bolsun birden şunýara wideo çekjek bolsaňyz başda supermarkete gireňizde sorasaňyz gowy bolar. Ýa-da gizlin çekmek. Şu wagt nämedaý bu restoranyň ady? Puzata Hata öýdýän. Bäri Sirde meşhur restoranlaryň biri. Bahasy ortaça. Kän gymmat däl, kän arzanam däl. Köp ýerde bar. Şoňa meselem şu alan zadymyz.

Segsen ýa-da ýigrimide bölüp, bölseňem dollar bolýar-da, şoňara özüň hasapla indi. Buram bärde restoranlarda, çü restoranlara gelenizde çörek pulludyr. Şoňa görä alyn, ýogsa başda belki bilmän köpräk alyp bilersiňiz. Bir bölegi näçe göreýin. Buram bulaň bahasyny Visa kartdan töledim. Ha, bir bölegi 1 grivna eken. 1 grivna. Bor çorbasyny gaty gowy görýän men.

Gowy şäher, gezmäne, ýaşamana. Supermarket baharyna gördük. Tehnologiýa bahalaram türke görä biraz arzan. Ýöne Türkmenistana görä gymmatdyr käbir. Türkmenistana Dubaýdan zatdan gelýän bolmaly. Türkmenistana görä gymmat. Gymmat Türkiýe arzan. Onda menem naharymy ýeýin.